Мне кажется, это самый необитаемый остров из всех необитаемых островов на Земле. Үүтүкчү мен қаузин курдук майгылаах, бэл диэтер тас көрүмүнен киниэха майгылыыр киһи ааспыт үйэҕэ биһиги улууспутугар бастакы малдьаҕар нэһилиэгэр тойон арыыга олорон ааспыта. Кинини дьон-сэргэ Сахарка диэн аатынан билэр. Бу байанайдаах булчут, норуот эмчитэ Шилов Захар Иванович буолар. Кини омуннаах кэпсээннэрэ уос номоҕо буолан Саха сиригэр киэҥник биллэллэр. Сахарка булчут саха литературатыгар ураты уобарас быһыытынан киирэ сылдьар. Кини үгүс айымньылар сүрүн геройдарынан буолар. Күһүҥҥү нуоран күн. Самыыр бөҕө түһэ турар этэрбэһим дьилби. Инчэйэн алла, хайахпын ұяттон. Кусту хыджыр боллаам ди. Арай бир далбараңа үөмэн кирен көрбүтүм. Үс кус олор эбит. Угу, дием уу. Дэлби ыгылынным ээ. Нэһиигилэ сыылдан тиийдим, кыҥаатым, харахтар олорбу харааран олороллор. Эчи эмистэрии. Кыҥаан, кыҥаан, кыҥаан баран ыттым. Арай эми өйдөнөн көрбүтүм биэс кыл сытар. Бу үчүгэйи дии санаатым. Ол тоҕо диэн ыйытаҕыт да? Тоойуотаахха мин дуруобунньугум ынырык күүстээх дуруобунньуктар. Ол кустар моонньолоруттан тээн үөһээ көтөн иһэр өссө икки куһу уулларан түһэрбит. Оннук да буолааччы оҕолор. Тиолоп Захарка диэн тойонолига соруктааҕар тыал олорбута. Сүүрбэччэ олорбута уларааһын эмээхининэн бултууллар этэ. куолахтаан. Оны мин оҕо ардахпына итиннэ сайылыкпытыгар киирэр таххар суолбут айаҕар буолан кинини уруккаттан мэлдьи көрөбүн, билэбин. Былыр кэпсээн баарыта остуоруйа Мюнхгаузен туһунан мин онно майгыннатар этим. Оруобуна хатыҥыр сырайдаах, тоҥсоҕор муруннаах, кудурай баттахтаах да боростуой нууча оҕонньоро. Хара. Сатаан курдук оҕуннаах, туох да кэпсээннээх-ипсээннээх киһи бөҕө бараары кэлэр тоҕуоруһан чайдаан ааһар улахан булчут куобахтаан туох даҕаны бугуньахтаахтан тойон ырыыга дылы сохсо охсон күһүн ону бултаан былаанын төһөмө тоһорон нэһилиэк бөҕөнү аһаппыт киһи киһи бөҕө тоҕуоруһар этэ айан дьон оттон тойон ырыыга да иһиллиэхтэрин сөп Тоойноҥ ыһыртахпына били дабааны даҕаны үрдүк буолуо, эбэтэр ону Сахаарка сиһэн истээри да буолуо. Кинилэргэ мэлдьи аһаан-сиэн, хонон-үрээн бараллар этэ мин көрдөхпүнэ киһи-сүөһү мэлдьи баар буолар. Уонна киһи быһыытынан сүрдээх бэйэтэ элэккэй, үчүгэй гостеприимсэй киһи буолаата. Кини эмээххинэ алтан сыла баарын хара чаанньыгын оһоххо мэлдьи ууран туран мэлдьи оргуйа турар буолар этэ. Баҕар киһи кэлиэ диэн Дьэ онно кэллэҕинэ туох даҕаны муҥхайаса оҥордук барыны бары кэпсиир. Ону итигинэн хантан итини кэпсээн үөрэммит диэн кэнники истибитим. Кини аан дойду сэриитигэр кыттыбыт эбит. Ол аан дойду сэриитигэр кыттынаттан нуучча анекдотун дьонтон истибитэ буолуохтаах. Бастакы сэриигэ уонна ону оттон бэйэтэ талааннаах киһи буолан сайыннаран, тупсаран биэрдэҕэ дии. Мин кини кэпсээнин элбэхтик истибит киһибин холобур биирдэ бур да кэпсиир этэ ити кинигэҕэ киһибин өйдөөбөппүн элбэх баайы түүлэҕэ туттарыман бугунньахтаахха эттээх атынан баран баран дьаарба уонна дьаарбаннаан баран төннөн истэҕинэ оччолорго бу алдантан кэлэр суол буотаман буотаманнан кэлэр этэ докуунунан Онно суол бугуйахтаанан ааһарыта. Онно аты көрбөтөх, массыына көрбөтөх ата сиргэнэн хайыҥҥа олговотун тоһутан баран баран хаалыы диэн кэпсиирэ сүүрэ турда дии. Таах олоруом да мин бээлээх киһи арсыын таҥаспынан, дьаарбаннаабыт таҥаспынан паары оҥороммун, сыарҕабар оҥорон бараммын дьэ салайан истим диир. Дьэ бу баар хотуттан тыаллаах этэ диир. Онно Дьэ, Алльака массатаа түргэнник барар диир. Ону суот токуругар ол таҥаспын туора маары тутаммын салайан биэрэбин диир. Ол эллэбин аппын ситэн ыллым диир. Олгуобайтан соспутунан сүүрэн иһэрибит диир. Онтон массыынабын ситтим диир. Куотаммын тоҕон эргэ урут кэллим. Киһи мындыр өйдөөх киһи ол курдук син туохтан балаһата таххар эбиттэн кэпсиир этэ. Дьону кыдьыктама буоллаххытына, тоон элигэ маннык диэн киһи баар, ол киһи ол аппын тутуспута, кыайан ыытаарыҥ дии буоллаҕа. Ону дьонноро ол киһи өлбүтэ киһи буолла дииллэр. Ону буоллаа дьэ билбэт буолу билэр бөҕө буолла ол дьэ соһуйбута буолар. Мин эрэйдэй хайда олохто өтүчүөйдэ киһи этэ. Корракуаан кулгаах тэтин эллэрби быһаҥ эттиме оо дьахаарым да киһитэ диэн ты соһон ыбыра кэпсиир. Итиэннэ туой кэргэнин туох оҥорор этэ кэргэн оһох каннын мэлдьи куобах тиитим ите олорор буолар ону дьэ кэргэниттэ ыйда хотой оннук этэ буолбат туо диэтэ аны эмээхкинэ аа кырдьык кырдьык оннук этэ дии таптыли гын олорор Сахаар төһө да кыдьыбытын иһин, эмээххинин таптыыра. Эмээххин эмиэ Сахаартан хаалсыбыт этэ. Крутная кини кэпсээнин истэн таххара уонна кинини кытта сөбүлэһэрэ. Арай биирдэ биир киэһэ Сахаар кэпсээнин ылан тардан кээстэ. Урут хаһан эрэ диир эдэр сылдьан үчүгэй дурупка түбэһэ сылдьыбытым, диэн эппитэ Хакар оҕонньор. Ону эмээххинэ «Ол хайдах оҕонньор?» диэн ыйыппыт. Ону улаахахар «Ол доруоппун атылаһан баран, күөлгэ кустуу барбытым» диэбит. Арай көрбүтүм алта уончука умсаах аһыы сылдьар эбит. Ону дэлби кыҥатан кыҥатаммынан «Ыттым!» диэбит. Арай көрбүтүм тоҕуһуон умсаах өлөммөөн устаһы дьыллар эбит диибит. Ону буоллаана эмээххинэ хуох хакаар тоҕу хуоммуотах сүүс сүүрбэ умсаах эте дии удьик дааны сүүс сүүрбэ эте дии диэбит ону буоллаана оҕолоро хайа хайдах ол тоҕо сүүс сүүрбэ буолла тоҕо уһуан эрэ табатта тоҕо онтон умсубут умсаахтар ойон тахханы эмиэ өлөн хааллахтар дии диэбит

Эсхааны көрдүк, Эсхааны көрдүк, Гарка көрдүк буолбут дии диэн буолар. Сила Захар Ивановна то биһиги мин манна кимит буолан кэлиэхпиттэн алтан алтыһаллаахтан бу дьонум билсэр буоланнар улаханнык биле отон билбитим. Кини бу мин кэргэним аҕата Алексеев Павел Павлович военный парикшер киһи этэ. Ол киһи буола улахан баатык өллүбүтэ. Онтон таллахыга дьаһатар этэ, онтон ол ыалдьыбытыгар ол дьэ ким Захар Ивановы Сахарка диэн ааттыыллан Сахарка оҕонньору дьэ туохтаан эмтэтэбин диэн ким Павел Павлович дьиэтигэр ыҥырбыта. Ыҥырбыттара онно бу оҕонньор эмтиир эмчит диэн ыҥырбыттара онно киирбитигэр то кырдьаҕас баҕайы уһун синньигэс уҥуохтаах улахан муннулаах элбэх паайдык ыҥарбыт

диэбиттэн уонна ол эмти сылдьан араһана анекдоттар оҥорбутун кэпсээн биһитини күллэттээбитэ ону ону ону буолла мин ол кини кэпсээниттэн куһаан баай оҕонньор быһалаах игин дии саныыр этим эдэр буоламмын хайдах уонна дьэ дьэ байбалы кытта ол папаҕы кытта элэххэй бэхтик кэпсэтэллэр Уонна Лаха Хоско, Хараҥа Хоско киирэн олох ким да мэһэйдээбэтигэр бэйэм эмтиибин диэн эмтиир. Онно тугу гыннары өтө бытыккаҕа игин дьэ туора от эмэҕалара дуу, тугараҕалар быһылаах этэ. Ол папа учута Гархан ыарыга бэйэтэ пиэрсер, аллахайдаах пиэрсер, биллэр пиэрсер этэ эмиэ уһаҕана. Бэйэни пиэрсер онно бэйэтэ быраас саатта хахаакка оҕонньор кэмтэтэр диэн мин испэр муодарга ыһанар этим. То улахан ыарыгалар бу палан тэтэрэбит. Дьонно кэлэн кэпсиир. Сахарка диэн бэджикти киһи олорон ааспыт эбит. Ол аймаҕа буолар буоллаҕыҥ дии. Ата аймах курдукпут. Ата кошка иҥэ бииргэ үлэлиһэртахпыт

Сохсотон ити бултуур тэрилин бэйэтэ оҥостор этэ да? Ээ, бэйэтэ оҥостор. Сохсо диэн баата быһыт диэн ахтыылларын кулар. Туус тууна сохсоннон буттар. Уу ити хэрии билем этэ да куобах мааны кыайбыта. Массыынанна тиэйбиттэр этэ. Нахайан баҕатыр. Ону атыылыыр этэ ду буор босхо биэрэр этэ ду? Ээ, оту таа олох барда копейка буллаҕыт. Туспа бултуур сиригэр олорбута дии. Ээ, бултуур сиригэр тигинэ. Тигинэ игэ бээтигэр да олорбута. Онно ити аара Чучомда диэн баар Сахарка аартыга диэн. Онно хастык ыһын кыстаабыта. Тооньо бултуур идэлээх. Бытыаҕа үүтээн оҥостон иһин гынан онно сылдьыбыт киһи бэйэтэ дьахаччыыс курдук киһи сөтүүтэ гына да мэлдьитэ арай кини бу кэнники төрөөбүт буоллун билиҥҥи кэмҥэ туох киһи буолуо этэ тойуорахтаах буолла туоҕа да буолуо этэ бука итинник элбэх хапсаннаах киһи суруйааччы ким буолуо этэ буолуо да

дьон ону дьоннор тахханнар илликтиир эбит таххан бу бачча элбэҕиттэ миэхэ этим туоха да баппат каймаана саһаан ордук таһырдьа саһанна сатыр ону таххан ыллыннар диэн ону кыахтаах дьоннор атынан уна таххабата хатаанааппын чэ салаасканан таххабыт дьоҥҥо халааска муҥунан төһөнө кыаргытын илдьэ барыҥ диэн кини биэрэн ытар эбит. Бу билиҥҥи коммерсанна курдук сыаналаан сыаны быһар диэн суох төһө кэҥ оннук доҕоро киһи этэ. Мин ол сайын тимирдээх олороммун ол буржуй утары оонньуу мин өлөөннөөн киһитэ киирэр этим. Ол киирдэхпинэ ийэм этэр этэ билэр буоллаа били туруми таах или тутурда ыытыйдыр бар киир онно оонньоо баар куобах эти биилэхтэр диир. аччык буоллахпыт диэн ол киирэн оонньуутум оонньоон таххарбын эмээххин эбэлээсиннэ колдообкаттан сааска үрүллүбэтэх куобаабыйы сааска куобах тириитэ хаалар буоллаҕа дии ону миэхэ биир куобаа эбэлээсинэ биэрэн ыытаат ону өйдүүбүн онно үрдээн үөрэбин ол иһин дьэ бу Захаркалаан аһа уостуубун Элбэх кэпсээнтэн то сороҕун быһататтаҕа биирдэ бурдук кэпсээбитэ саас бултуу иһиллэбин диир арай булту ырыттахпына хоһуру угут атаххыбыт диир ол атаххыбыт иҥэннэ тэбэһи ыамыйын бүтүүтэ быһыылаах хоһуру уһунба угулаахха уҥуор куобах олорор эбит диир мин бээлээх сыыһа тыам баарда түҥнэри таҥам истим диир Уонна баран ол хоһур уугутун тумнуохпа үрэҕэллээммин курума тэрбэстээхпин диир, билиҥҥи Рисинка курдукуну убатах сорго ынах тириитин курума тигэллэр. Амаҕын туорайдыы тардан баран дулҕаалы-дулҕаалы баран истим дии. Арай биир дулҕаалы күтээбитим, дулҕаан тибирэн аала диир. Үөҕүстүм, нету аатта босхо дулҕаата ыһыппытай диэн арай көрбүтүм, дулҕа быыһар көҕөн олорбут буоллаҕа дии. Ол көҕөнү кытта өлөрбүт иһиппин дии. Тоҕо үчүгэйэй доҕор, дьэ бу Устанным онно куобахтанным үөрэн таҕыстым, таххан бараммын, этэрбэспин устаммын, уутун сүөкээбитим, арай тоҕустуорум мунду балык туолан хаалбыт этэрбэһим иһигэр диир. Көр киһи дьэ бултуйда ону бултуор диэн кэпсиир. Уонна биирдэ кэргэннээн, өрүһү туораан иһэн уол өһөстүбүттэн эмэ кэпсээбитэ. Арай долгун бөҕө түстэ диир, тыым кыра баҕайы диир, саба кутан кэбистэ диир. Тимирэн киирэн бараарынныбыт диир, туох да бокуойа ыллым да тыым түгэҕин хутурукпунан тоһохсан кэбистим диир. Арай уум уум төһө киирэр да ол алдьаппыт түгэхпинэ оччо таххан иһэр диир. Иннинэ мын көр ылы тилмэкэ таҕыстыбыт ээ диэн кэпсиир этэ. Онно олох күлбэт да, аһылбат да. Уонна онтон атын кэпсээнэ хара баһаам была. Тысяча раз попадал в безвыходное положение, но мое поразительное мужество и невероятная находчивость всегда выручали меня. Онтон оҕолор ииппит уол Иван диэн уолун оҕолоро айыннара Ньурбанан Магаданынан кыргыттар бааллар. Уонна билигин Покровскай Виктор диэн Ольга Ивановнаттан ол кини уолун уола Виктор диэн уол баар этэ. Ол уол Ольга Ивановна Соколова кини киниитэ буолар. Уонна ити ким Шилов Захар Захарович диэн кини механик кини уола, дьиҥнээх эмиэ кини курдук только ол оҕонньортон маҕан баайы маҕан баттахтайым буолан маҕан курдук этэ. Онтон Захар Захарович Шилов була кини механик мин кэргэмминээн бииргэ кини механиктээбиттэрэ. Онно Кини хара хара бараан туох эрэ омук киһитин курдук киһи этэ. Ол кэнники киһи ол сахаара сахаара өтө бубунна киһи барыта билэр кини уолун. Онтон итикиди кэпсээнин туһунан киэҥник бу улууска эрэ буолбакка республикаҕа билэллэр. Дьэти дьикти. Бу Бугуньахтаа ыстаансыйатыгар олорбут дьаам киһитэ бэйэтин кэпсээнинэн омуннаах төлөннөөх өйүттэн оҥорон фантастическай тыыннаан арааһа кэпсээбитэ билиҥҥи дылы уос номоо буола иһиллэр аан бастаан кини кэпсээннэринэн Николай Максимович Заволоскай сэргээбит эбит Ол эргээбитэ диэн оччолорго Бугунньахтаахха Ыстапаан Павлович Епремов олорор. Кини оччолорго ити дьаам өттүгэр дьиэҕэ олорбута, Бугунньахтаах дьаамыгар. Онно Николай Максимович ыалдьыттыыртана баҕар Ыстапаан Павлович кэпсээбитэ буолуо, кини драматург Николай Заволжскай буолла прозаик, бу маннык көрдөөх, кэпсээрдээх киһи баар диэн. Ол Николай Максимович Булгунньахтаах дьаамыттан сата таҥаратын диэкки атыы баран иһэрин биһи оскуолаҕа олорон түннүгүнэн көрөр этибит. Оттон ол баар бары өйдүү сатаан көрбөттөр, мин ону сүрдээн бэлиэтии көрөбүн. Ол тоҕо бэлиэтиибин диэтэххэ, заавалыскай Сахаарка кэпсээннэрин суруйар үһү диэн этэллэр этэ оччоттон. Ол кэпсээннэрэ ити мунньулланнар уонна атын саха кэпсээннэрин кытта көрдөөх кэпсээннэрин кытта түмүллэннэр ким мүччүргэннээх ырыалар этэй дьэллик мүччүргэннээх ырыалара диэн оҕолорго наллаах кинигэ буолан тахсыбыта аны бу хакаарка кэпсээннэригэр өссө да атын хуруйааччылар болҕомтолорун ууран, биирдээн, иккилээн сорохторо элбэх уончалыы да кэпсээннээннэр, ол кини кэпсээннэрин киллэрэн уруйан таһартаабыттара. Ол кимиэхэ Николай Габышевка биир кэпсээн киирбит. Онтон Иннокентий Сосин буоллаҕына Сахаан Сахаарка диэн эмиэ оҕолорго аналлаах боччум кинигэни таһааран турар оҕолорго аналлаах кинигэни. Ол онно эмиэ Сахаарка кэпсээннэриттэн киирбит кэпсээннэр бааллар. Оттон өссө бу кэлин аҕыс тоҕуонус сылларга Михаил Заволоцкай били Дьөппөн учууталлааҕа дойду кыттыылааҕа эмиэ кинигэ суруйда. Кини кэпсээннэриттэн уонна Онно эбэн эмиэ кэпсээннэри киллэрэн. Бу акаарга кэпсээннэрэ ити кинигэлэргэ барытыгар кыбытыллан киирбиттэрэ сүрдээх. Үчүгэй дии саныыбын. Ол аата норуот, нуучча норуотун булугас өйө, сытыы өйө, өйүттэн кэпсиир дьоҕура итиннэ барыта көстөр диибин акаарка кэпсээннэригэр. Өссө механизмынан кини сорох түгэн кэпсээннэрэ киирбэтэхтэр. Ону мин бэйэм эмиэ өйбөр иллэһиллэбин. Уонна ити сороҕун ити бэйэм таһаарбыт кинигэбэр кыбыппытым. Онтон билигин гражданскай сэрии саҕана кэпсээбит кэпсээннэриттэн онтон эмиэ туһаныан биирими киллэриэм дии саныыбын. Ол киһи кырдьык ылыныан да курдук түгэннэрэ баар. Ол онно бурдук эбит. Сахаарка бэйэтэ ол эһириигэ иһиллибатаа буолуо арааһа. Ол гынан баран ол эһириигэ иһиллибитим диэн кэпсиэн ол онно хайдах Бу Зимний дыбарыаһы штурмалааннар ыраахтаа кэргэнтэрин манта тутан ылбыттарын туһунан тонна олордор-олорбото кини ыраахта онтон дьэ ол өлөрөөрү гыммыттарыгар биир кыа киниттэн ытааһаҥаан көрдөспүтүм Баахааркаан үчүгэй киһигин миигин бэйэҥ дойдуга сахаҥ иһигэр иллэ бар ойох кэн диэбитэ диэн кэпсээнэ дьону аһынаммын көрдөһөрө эбээт диэммин саһыараммын илдьэ кэлэн испитим диэн Ону табаарыстарын билэннэр бу ыйан Сахаарка ыраахтааҕы кыһын ойох гынаары иллэн иһэҕин дьэ биһи эйин өлөрүөхпүт диэбин сааммыттан онтон куттанаммын баара ханнара бардым диэн барымынан кыыспын хаалларыман кэлбитим онон тыыннаабаппытым диэн кэпсиир итинник кэпсээннэр үрдээх ылыннарыылаах курдуктар үчүгэй баҕайылар итинниги хайа баҕар норуот дьоно кэпсииллэрэ сахаларга да баар ньуучаларга да баар атын омуктарга өссө дэлэгэй быһыылаах ити барон мюнхаузен да кэпсээннэрин ылан көр баҕар ити барон мюнхаузен кэпсээннэрэ даҕаны тарҕана иһиллэр буолуохтарын сөп ол гынан баран хайа баҕар норуот бэйэтин булугас өйө итинник сатаан ат кэпсиирэ баар буолуохтаах. Арай биирдэ күһүн дьэллик кус саҕана хаатын үгэн баран ыраах алаастарынан кустуу барбыт. Өр баайа хаампыт. Арай баран ийэн биир алааска киирэн көрбүтэ кыра көлүччэҕэ устар-устар дьыллар эбит. Үс моонньоҕон. Үөмэн хыыллан киирбит нэһиилэ хомустар быстарынан хыыллан киирэн баран тилбик кыҥатан холботон баран ыппыт. Арай ыппытын кэннэ көрбүтэ биир эрэ куһа хаалбыт эбит. Хайаҕай үөһэ тыынан баран үчүөдүк көрбүт арай Күөн нөҥүө куобахтаах куртуйахха үлэһитэр эбиттэр. Аа, үөрүүбэтэ уолбут үөрүттэн ыраазы кынньахтанаат таҕаһын устааттаҕына угастан ээспит. Ол куһун уонна куртуйахтаах куобаан ылаары. Ылан баран төптөрө харбаан иһэн, арай көрбүтэ чаһыыта хуо эбит. Оо, дьэ бу накаас эбит диэбит чаһыытын ууга түһэрээсиппин хомойдоҕо диэттин. Бултарын үгэн баран үөрбүт киһи көппүт быһыытынан төптөрү дьиэтигэр барбыт хаас буолбут дьэллик төптөрү кустуу барбыт алаастары кэрийэ сылдьан ол алааһыгар тиийбит онно илим үтэ сылдьан арай чаһыы тыаһын курдук туора тыыһыры но арай көрө түспүтэ чаһыыта сытар эбит оо үөрээһин бөҕөтө уолбут бу дьолу чаһыыбын булан ыллым батта үсүдү киһилээбитэ чаһыыта бара сытар эбит оҕолор төһө өр чаһыыта бара сыппыта буолуой кини кэпсээннэрин бэйэтиттэн иһиттааҥ ди оттон ити литература кирбит кэпсээннэрин кытта тэҥнээн көрдөххүнэ туора уратылаах да онно хас суруйааччы барта бэйэтит Тэн көрөн улартан суруйаллар эбит. Ити холобура ити акаарка ууга түһэрбит чаһыытын туһунан мин өссө хайдары хымсаппыттар ду дии саныыбын итини. Ол онно акаар чаһыы уһуннук бар уһуннук барбыта эрэ диэн кэпсээн курдук. Акаарка тоҕо уһуннук барбытын быһаарбыта баар буолуохтаата. Ол онно ол биир сыл буолан баран угу түөрбэ чаһытын булан ылар иһиллээбитэ бара сытар чаһыта дии ону дьэ уһуруйааччы итинник бүтэрбит оттон кини буолла ону этэрэбит дьоннор итэҕэйбэтэхтэр сахааркаттан ытыйбэттэр сахаар хайда оннук энде буола гыһымыйа чаһыы ол хайда бии сылы быһа барыа дии доҕоттоор дьэ бу уу иһигэр бириэмэ бытааннык барар эбит ээ Инньэ диэн ол көрдөр итэҕэтэр курдук этэн кэбиспитэ ол кырдык бириэмэ. Онно хайдах барара ууга түспүт сири хайда барбыта кырдык киһини өйүн букулуннаран ылара. Мин бэйэм холобура ботума ханаабар кырдьык баар оннук буолуон да сөп диэх курдук саныыбын. Холобура санаан көрдөххүнэ оччолорго бастакы малдьаҕар игин диэн түҥкүтэ хоҕус сир буоллаҕа дии. Онно дьэ хайдах итинник өйдөөх-санаалаах, инник киэҥ фантазиялаах киһи үөскээн таххыбыта буолуй? От итини мин бурдук диэмин. Ити нууча норуотун кытта сибээстээх. Нууча норуотун дууһата көстөр буолла итиннэ. Нууча норуота хайдах итинник өйдөөҕө, санаалааҕа, Санаата туохтан да түспэтэ, дьиҥинэн сүрдээх ыарахан олохтоох дьонноор итилэр, ол олоххо бэринимээрилэр, олохторун ыараханын көр-күлүү курдук итинник кэпсээн аһараллар диэн. Мин итини социальнай матыыптаах дии саныыбын дии. Итинник кэпсээннэр көннөрү олорун эрин өйтөн оҥоруу буолбакка, туора социальнай матыыптардаах буолуохтаах эбитэ. Эн хайдах ханныгыный ити Сахаарка өскөтүн арый хойут төрөөбүтэ буоллар? Билигин төрөөбүтэ буолар туох киһи буолуо этэй? Дьэ итини кыайан эппиэттиир кыах суох тойон Хахаарка итинник эрэ норуокка хаалар уонна Хахаарка итинник эрэ буолуохтаах буолла. Итинтэн атын буоллаҕына кини ону батын суруйбут буоллаҕына хайда эрэ ону философиялаабыт буоллаҕына хайдах да Хахаарка буолар кыаҕа суох. Онон Сахаарка итинник норуот бэйэтин айымньыта буоллаҕа дитэ тылынан уус-уран айымньыта ол онно киирсэр кини. Түмүкпэр мин этиэхим баара оттон мин бэйэм баҕаһынаабар да Захарка туһунан сэһэн сүппэтэр-оспотор диэн баҕанаалаах этим. Онтон ити бу кинигэлэргэ төһө муһуруллубут эбит, ону бу телевиденияҕа эһэ кэлэҥҥэ Захарканы тиэһиргэ Миты Иппыкытын иһирдээн махтанабын. Уонна бу Захарка аҥаардас сыл сэһэнин эрэ буҕатах, киһи быһыытынан доруобай үлэһит, булчут, үчүгэй доҕоро үһүрэх санаалаах үөхсэр дэнэ билбэт мэлли үөрэ-көтө этэргэ киһиргэх бачыгырата сылдьар киһи туох куһааналаах буолуой туох дьоҥҥо өһөргө көмөлөһөр киһи этэ онон кини аата үөтүтэрэ наһаа мэһэр диэханим эдэр ычча бука бары да буолбатар аҕыйах бырыһаны Захарка курдук